Yoo islaama hin tahin yoo wudu'attee salaatte salaanni faayidaa hin qabu. Salaata dura wudu'ni keetu faayidaa hin qabu jechuu. Al-islaam. Lammaffaan al-aqlu akkuma jenne aqlii qabaachuudha. Wattamyiiz waa addaan beeku. Wanniyyatu niyachu. Niyaan waa hunda keessattuu sharxi jenna. Wattamyiizu niyachu.

wanqixaacu muujibil wuduu'i wanni wuduu'a namarratti wajjabsiisu sun citu namarra sawaan kaana fincaan yoo tahes yoo gartee afuurri namarraa bahu tahes wanni wuduu'a namarratti wajjabsiisu sun namarraa dhaabbachuu ammallee osoo wuduu'atti hin seennan dura sharxii salaataa irraa istanjaa istanjaa godhu istanjaa godhu Yoo istanjaa hin qabaanne yoo kaatee akkanumaan lafaa kaatee wudu'attee wuduuni kee fayyaa hin qabu. Yoo wuduuni kee fayyaa hin qabaanne haa salaanni keetis fayyaa hin qabu jechuudha. Akkasuma ammallee sharxii wudu'aa irraa waxuhuuriyyatu maa'in wa ibaahatuhu. Bishaan wudu'attuunis xahaara tahu ammallee halaal tahu bishaan xahaaran tahin yoo wudu'atte wuduuni kee fayyaa hin qabu hin qulqulloon yoo bishaan halaal hin tahinin bishaan haraam osoo idniin fudhatin namarraa bishaan namaatiin wudu'attellee wuduuni kee fayyaa hin qabu jechuu akkasuma ammallee sharxii wudu'arraa wa izaalatu maa yamnacu wusuulahu ila albashara Waan bishaan gara qaamaatti geessisu gayuu dhorku ofirraa oofu. Sa waan nama gartee harkatti qalama dibatu haa tahu, waa harkatti kaa'attee jiraattu haa taatu, waan qaama kee kana bishaan akka hin seenne dhorku qaama keetirra yoo jiraate ofirraa oofu. Kunis sharxii salaataati. Li'annahu gartee humna wudu'aa bishaan guututti wal gayuun sharxii waan ta'eef. akkasuma ammallee wadukhuulu waqti salaati fi haqqi man hadathuhu daa'im yeroon salaataa gayuudha sharxii salaataarra nama yeroo hunda fincaan irraan cinneef yookaanuu hafuurri irraa bahaa ooluuf yeroon salaataa san gayu yeroon salaata soggaa geesse inni yeroo sanitti wudu'ate salaatu laakiin ammoo namni gartee kaamila namni nagaya qabu yoo wudu'aa hirtee zuhrii sa- wudu'ateen asrii salaatees laa rakki- rakkina tokkollee hin qabu jechuudha. Idan namni ammoo fincaan isaa yeroo hunda irraan cinne fincaan amma amma irraan cinne yookaanuu hafuurri yeroo amma amma irraan dhaabanne yeroon salaataa san wayita geeyse wudu'achuun isarra sharxiidha jechuudha. Nama fincaan isarra hin cinneef waqtiin salaataa gayu kana fakkaata sharxiin wudu'a amma wanni wudu'a diigu hoo waa meeqa waa jaha wanni wudu'a diigu wanni wudu'a namarraa balleessu waa jaha jahan irraa alkhaariju min asabiilayni waan karaa lamaaniin namarraa bahu fincaan tahuu sagaraa tahuu yookaan dhuufuu tahuu namarraa bahu

aqliin namarraa deemuun wudu'a balleessiti yoo rafte hirribnis duunis sirraa bade yoo gartee gaggabdellee wuduunis sirraa bade akkasuma ammallee wamassul farji bilyadii qaama saalaa harkaan tuquudha mas wuduunii wan namarraa cabsu qubulan kaana aw duburan min gayri haa'ilin osoo waan takkallee garte harkuma gartee harkaan gara duraa tahuu gara duuba of tahuu harkaan if tuquudhaaya Harkaan if tuquun wudu'a namarraa balleessa. Huccuu keessaan osoo hin tahin akkanumatti jechuu. Yoo huccuu keessaan ammoo if tuyxee humaa rakkoo hin qabu. Wa aklu laxmi libili akkasuma ammallee